Ni zo e Preden, e deroù ar pevarvet kantved. Evel hor beus gwelet en abadenn ziwreañ emañ o paouez ar Bredeniz da vout adaloubet gant ar Romaned, goude o emsav renet gant Karaosios ha Galektos. Ar revolt a badas meur a zek vloaz a-raok bout dismantret gant donedigezh ar roman Constantius. A-c'houde-se c'houzañvjont ur moustreriz aristartañ. Ar rebeded bennekañ yeas da Vetanos degemeret gant ar Pikted didrec'hiet anezho. Hiziv e vo taolet ur sell war ar pezh heulias a-hed ar pevarvet kantved, uc'hanvet Medurun etre an hengounioù kozh hag ur gravez nevez. Padout a ra dek bloaz a-raok ma tigreskas ar gwazh war an enez gant marv Konstantius ha donedigezh e vab Konstantin. Inez, dilennet keizar ar c'hourno gant e wizion, ul laoz gourimin ur c'hez preudent e ofisirion, a-raok staliañ e Treverom. Hag aze e kreñv e aotrouniezh o romanekaat ar c'heodedoù galian. hag o vrezel a-enep ar Germaned. Bet eo gudenn eus chom memestra. Penaos gourlakaat e atrouniezh war c'houlnog e bez ha lakaat d'ar pobloù liesseurt chom mep mont en heptañ. Ur Galian, ur Breton, ur Spagnad pe ur Roman a zo ken dishañval o doareoù etrezo. Petra ober evit lakaat an holl da zesellout ar Roman evel o fenn amaitañ? Evit Konstantin n'eus ket diskoulm gwelloc'h eget tiorrenañ pelloc'h c'hoazh arvest Doue hel an impalaer. Ha rediañ an holl poblidi a zelain evel ma vefe un doue. Hag evit enkorfañ diazveliñ an impalaer war holl ar geodedourien, e tibab arouez an heol, un arouez hag en deus pep broad un doue hag a glot ganti. Hag unan anezho a zo brudet-mat en impalaeriezh a-bezh, Sol Invictus. Sol Invictus eo doue an Yol aveit ar Romaned hag a zo bet kemmesket gant un doueez indezeuropat kozh, anvet Mitra. Doue ar goloù hag ar reizhded. A oa ankouaet e kornôg, tost ha m'eo azeulet c'hoazh e tiriadoù ar reter evel ar Persed. Gallout an Yol a veze azaouezet bras gant an holl pobloù d'ar c'houlz-se. Ur c'hellor kavout en anvioù dishañval evel Le Gousk gant ar Gelted, Apollo gant ar resis pe e bab e reter. Avet Konstantin hag impalaerien all abretoc'h, diorren azeulerezh doue roman an Yol e oa en doare da gendezañ holl an doenn yolel dindan an Osalan Invictus. Hag hennezh a zeu tamm-ha-tamm da vout doue pennañ an impalaeriezh d'ar mare-se. Azeulet e veze en azeulidigezh anvet Mitraoum hag e c'heller kavout c'hoazh hiziv an deiz, aet arzoù an norzh dreist-holl, en Alamagn, e Preden hag e c'heller kavout roudoù e Brest zoken. A-hed an arsav rakedoù du-mañ e veze staliet peur brasañ legionoù roman nepell eus an enebourien. A-c'houde-se e vez skoet monezioù e pep lec'h gant skeudenn an impalaer, ambrouget gant doue an Yohl Sol Invictus. Evit lakaat 'ba penn an dud eo Konstantin dic'houizour an Yohl hag eus skign war douar holl ar bro a daou. Er bloavezhioù tri c'hantved e ra berzh a-zeul doue yollel ar Romaned gant ar begennoù eus pep broad. Hogen ne veze degemeret nameit ar baotred eno, ha dav eo da-heul tremen lidoù an lezain ha bout kevezolet aveit resiv planedenn vat eus an doue yollel, skeudenn an impalaer. Ar werin kement hag an holl vaouezed difennet da vont e-barzh an azeuliezh a vir pep hini o lidañ d'o doueed lec'hel. E bed ar Gelted eo lidet alies-mat c'hoazh doueed evel Esos, Soukelos pe Taranis. Hogen, e reter e sav abaoe meur a c'hantvedoù ur glavez nevez. Gwirionelor e reter eget e Kolnog d'ar c'houlz-se. Gravez Jezuz Kristus. Deuit er bed da gemenn ar peor d'an dud e bed a-bezh. Uc'helloù mat aveit ar re ne fell ket dezho gouzañv brezeliou ha breziadennoù dizehan. Abaoe re bell e vez nac'het gant ar gristenien a zeul an Doue Iolel kement hag hini an Impalaer. Hag evito n'eus nameit un Doue gwir, deuit er bed e korf o Salver Jezuz Kristus. Ur blegenn sokial ne c'halle ket degemer an impalaerien diwezhañ hag o deus kroget un iskin bras war ar gristenien. E deroù ar pevarvet kantved e soñjer eo kristen etre-ugent ha tregont-dregont eus ar poblañs e reter an impalaeriezh, tra ma n'eus nemet etre pemp a eizh dregont a gristenien e Galia ha Preden. Bez' anavez mat Konstantin hag a fellfe dezhañ lakaat e graban war ar reter. A dud warnañ int an impalaeriezh dindan ur penn hepken eo he bal nemetañ. O welout eo gollvrudet Licinius, impalaer ar reter, goude yeskin war ar gristenien niverusoc'h-niverusañ, e tiviz Konstantin cheñch penndarvaz, hag er bloavezhiañ tri c'hantved e androz ar gristeniezh, ha dont da vout difennour pennañ ar gristenium. Dre-se e c'hall diskouez youl Albain evel un embregadenn dieubbañ eus ar gristenien heskinet er reter. Ha kerkent e loc'h e vrezeladenn. O topañ holl al lu roman eus ar c'hornôg, a-raok treuzañ an Alpaoù ha mont da gemer Pannonia da gentañ, e su Hungaria, a gollreter an impalaeriezh da c'houde e tri c'hant pevar warn-ugent. Goude emgann bras Adrianopolis eo diskaret Licinius ha Konstantin a zeu da vout impalaer nameetañ Roma a-bezh, o taolennañ e benn evel dec'houezour an diwinitañ. Arveraén ar gêr-dispiser a c'halle bout meizet evel doue ar gristenion kement ha sol Evictus, doue ar baganiz. A-c'houde-vez e ruinto tamm-ha-tamm ar galloud eus ar vriantinelezh pagan davet an eskibien kristen. E tri c'hant seizh ha tregont e varv Konstantin ha pep e vibion o hêrezh ul lodenn eus an impalaeriezh. Unan anezho, Konstañs, hêrezh ar c'hornôg, ha tiorren a ra ar gristeniezh o sevel ilizioù e-leizh, dreist-holl en Italia hag e su Galia. Tra m'eo berzet muioc'h-mui a lidaoù n'int ket kristen. Un enebiezh a gresk etre ar baganiz a zo kentoc'h milorian hag ofiserian uhel anezho ha mibien Konstantin, kevret gant an eskibien, difennerion ar gristeniezh. Kravez tostoc'h da werin. Ar vrientinelezh c'halian ha breton a oar e vo dav dezho nac'hañ o c'hravez pagan koulz pe goulz. Ha pe int ruint ouzh ar gristeniezh, pe e vint diskaret, pe gwashoc'h c'hoazh. E ser an noz tri c'hwec'h C'hwevrer tri c'hant hanter-kant, e-kerzh un evod meur en Augustou-Dunum, hiziv Aotin, gant pennoù milourel uhelañ ar c'hornôg, e sav un irienn a-enep an impalaer Konstañs. peurvuiañ an ao eo aet e-skarzh pe piv a reno enni blas. Ne c'hortozo ket pell a-raok ma teuas war-wel unan hag eus ar c'hopenn ouzh ar blegenn-mañ. Garnet e bloavezh tri c'hant tri e Samarobriva, anvet Amiens hiziv an deiz, eus un tad breton hag ur vamm frank, Magnentius a zo un ofiser eus ul legion c'halian hag en deus tizhet an titl Komez, kevatalak an titl kont. Inez hag e ouie e vefe klasket war-lerc'h un impalaer nevez e gwit an deiz ur pennad digalzer gant e wizion a-raok distroiñ gwiskenn gant an toga mouk, da lavaret eo biv an impalaerien. Ha da-heul e sav un davadenn. Perak me glask gouzout an deil? Perak eo gwisket magnentius gant un toga mouk? Dost hag eo ar Breton a Frank gwech dor diebañ diouzh impalaer ar gristenien? Neoazh, goude bout disklêriet d'an holl e voad digoret al lidoù pagan gantañ ha roet muioc'h a frankiz da bep broad, eo kantmalet ganto ha degemeret evel penn nevez ar c'hornôg. Kaket eo ar galloud gantañ e kas un nebeud eus e wizien da gavout an impalaer Koñstañs, mab Koñstantin, a zo tec'hout davet ar su dre ar Pireneoù. Hag a-benn eizh deiz goude taol-stad Magnentius eo bet kavet ha lazhet kerkent. Bremañ eo Magnentius anavezet evel impalaer ar c'hornôg e-bezh, ar c'hornôg hepken. Rak en tu all eo kounnaret breur Koñstañs, Constantius daou, impalaer ar reter. O welout hanter an impalaeriezh oa digant gallout he diegezh, ha koll unan eus he ezel war un dro, lazhet gant ur pagan ouzhpenn-se. Ne pado ket pell a-raok ma tarzho ar brezel etrezo, piv echu trec'hour war an hini all. Magnentius, an hini a zic'houez a gevredigezh pagan hengounel, pe Constantius II, difennour ar gristeniezh hag e eskibien. Gwelout a rae un peu Lannister-mañ er rann gentañ. Truc re vras dor da vout olienn an abadenn betek penn, mar doc'h bet plijet ganti c'hellet Commandantine, rannañ ar chadenn a dud all, pe roañ no soñj er romanter renaoù hag all. Ma laver dor kenavo gant ur rann nevez, ken ar c'hentañ.